Dik Bawipa zeitluk in dah na biakinn cu ka duh cu kai um ka duh hringhran i Bawipa biakinn chung tual cu ka ngai hna a nungmi Pathian cu ka nunnak dihlak in thla in ka thangṭhat pi thlung hmanh nih bu an i sak i phehlem hmanh nih anmah inn te an ngei an fano cu na biakinn ṭhiang pawng ah an chiah hna Maw Lianngan Bik Bawipa ka siangpahrang le ka Pathian na biakinn chungah um cu zei tlukin dah a ummi cu zei tlukin dah an i lawmh nangmah thangṭhatnak hla a sa zungzalmi hna cu zei tlukin dah an tha nuam nangmah sinin thazang a hmumi hna cu zei tlukin dah an i lawmh Zion tlang i va kal a duhmi hna cu zei tlukin dah an i lawmh a ro a carmi nelrawn kha an tan tikah Cerhtiput tamnak hmun ah a cang. Ruahter nih khan tidil in a khahter. An kal tikah an ṭhawng chin lengmang. Zion tlang ah Pathian hna, Pathian cu an hmuh lai. Maw Lianngan Bik, Bawipa Pathian, ka thlacamnak kha ka theihpiak tuah. Jakob Pathian, ka thlacamnak kha ka ngaihpiak tuah. Maw Pathian, ka siangpahrang cu thluachuahnak pe ko nangmah nih na thimi siangpahrang cu thluachuahnak pe ko biakinn chungah ni khat um cu hmun dang in ni thong khat umnak in a tha deuh mi ṭhalo hna inn chung umnak cun ka pathian kut ka pawng hram dir hmanh ka duh deuh siangma ti nih kan hram thawknak thla kan campiak lai Ke thlak an cam hna la. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Thiangthammi ka Bawipa le ka Pathian, ka hmaisabik na min kan in thangṭhat. Nangmah bantuk Pathian ahohmanh an um lo. Liangnganbik ka Bawipa le ka Pathian, Bawipa zeizong za vialte hi Bawipa nikhua le Bawipa caan vialte nangmah nih na ser dih. Nikhua vialte zong siseh, Bawipa nangmah kut tangah an um di ca na min thangṭhat um ko seh. Atu zong ai in siseh, sunawi siseh, zeitluk na kan hrem hman sehlaw, hallelujah Bawipa nangmah nih na dawt tukmi na thisen ah na kan cawk cangmi na fanu na fapa ni Bawipa nangmah thangṭhatnak a kan dawn lo ca na min thangṭhat um ko seh. Bawipa himi zungkhlat zong siseh, Bawipa nangmah nih himi service zong siseh Thiang Thlarau Bawipa nangmah nih Bawipa kan sinah ra um law Hallelujah ca kan hmannak vialte nangmah sunparnak si selaw pupa kan nunnak cio kan nunnak ah atharim ia ra kan ruah than lo fimnak ra kan pek than lo kan herh ning ciao in bawipa nangmah ni lam ra kan hroi hram ko tia bawipa ne sina kan in hal than ko bawipa ma lam ca zong ah si se hi nakin bawipa harnak kan ton man se lo hallelujah bawipa family ciao in si se Personal pumpak kan nunnak cio in siseh Bawipa nangmah thangthatnak hi Bawipa hallelujah Bawipa a kan dawn tu ah Bawipa changter hram law changter hram hlah law Bawipa nun can ziaza Bawipa ra kan zilh hram ko tiah Bawipa na sinah Bawipa kan in hal than ko kan i lawm tuk hringhran ma i class ma i zoom service isim bawipa thiang thlarau bawipa nangmah na kan umpi hrimhrim lai i a dong tiang bawipa nam na kan hrual lai ti zong zumna kan ngei internet vialte zeizong za vialte technology vialte jesuh min in thlachua kan pek thiang thlarau bawipa nangmah na kan umpi nang cu kan lakah bawipa rak rang hram ko tian sina kan in hal kan i lawm tuk hrinhran akan khamtu nazareth jesuh khrih min in thla kan chamanung mi ka bawipa la kam thian amen Kan i lawm tuk ee, Siaman te. Uh, atu cu kan chairman le secretary thawng thanh ding te bisi herh tu te uh, an vun kan chimnak caan si selo. Si ahcun uh, keimah ka van chim masala le uh, tuzan le caan zong Bawipa nih Khuaruahhar tuk in rian a ṭuan. Ah Khrihfabu kan i pum kho te hnga maw tiah pulpit committee kha kan buai ngai pastor te he. Sihmanhsehlaw a ṭha bik in Pathian nih khua khan te ko lai ti hi kan ruahmi si i ah Pathian nih hika hmun ah kan pastor te hmang in a zoom in pumhnak caanṭha an kan tuahpiakmi cungah kan pastor te cung cungah lunglawmhnak tampi kan nei timi te kha a pakhatnak ah van chim ka duh. Cun Pathian rianṭuan ning hi theih awk ṭha lo. Hi bantuk hna zong hi aa ka zoomtu taktak an si hnga maw ti zongah an kan ṭhetmi zong hi sa kho hnga maw ti ka ruah tawnmi ka ruah ve. Zanzan zongah a ka chim ve. Ah, Pathian nih hin an kan ṭhetnak sa kho men mi hi keimah pumhnak ding thangṭhatnak ding tak ah hin lungtak in an pum hnga maw ti hi an ruat hnga maw ti zong hi a ti men la ti zong hi kai ruah i a zei khom sia ti ap dap cio kan hei chawnh cio tik hna biak kan kharam ban ti cio kan lungre thei sihmanhsehlaw Pathian nih a ṭha bik in kam pastor te cungah a ban ṭuan i Tuzan lei caan zong Bawipa thangṭhat kho ding a rami uh, Khrihfabu nan zate cungah lunglawmhnak kan nei. Bawipa nih a thang ka chuahnak an pe hna sehlaw uh, zum in a thu kho lomi rian ruangah rian a ṭuanmi zong Bawipa nih in umpi ko hna si ti te kha hika hmun tein van chim ta kan duh. i Isaiah chungah khin na zumhnak a tlawm na zumhnak a ṭhawn lo ahcun na hmun hrimhrim lai lo tiah khin Isaiah uh, Isaiah chung pasarih pakua khin a timi si zumhnak timi le tuahsernak timi a kalṭi bantuk te khin kan zumhnak hi zei bantuk caan ah kan zumhnak hi zumtu nih cun a si kho lomi zawn te hi kan zumhnak hi uh, kan langhter khi hmual a ngei tuk timi ti zong ka hi ka mun te man chim ta ka du uh, bawipa nih kan umpi uh, tuzan lei caan zongah thawngtha dong tlamtling te nan kan chim lai cun hi ka caan zong na kan an kan tlai piak tu kan pastor te chung zong rong lomnak tampi kan nei uh, ec betting beti kha chu zei ti ti ok khat that lo cha khan pastor pa zong nih bia ca thlah ko hmaizar lei tu ah Pathian nih caan rem an kan siam piak ṭhan lai i hmaizar tu ah EC meeting tu kha cu lunglawm thanuam tein caan nan rak piaknak lai ceu zong kha hika hmun tein zaangfah zong ka van i nawl hna tuzan le caan ah zeidang zeidang khi chim awk Zoom le bantuk tuk ṭak hi ka thiam lo. Zoom meeting le Zoom pump hi ka thiam ve lo tikah zeidang zeidang van chim awk hi aa tampi ka nei lem lo i tuzing caan tuzan lei caan ah Bawipa thangṭhatnak dingah hika hmun tein kanmah kan inn zong siseh Bawipa biakinn bantuk tein kan ṭhut kan dir zongah zohdawh deuh te le mioh te zong kha van tuah cio in Biakinn chung pumh bantuk tein caan kha kan hman khawhnak cio hnga pumpak zong kha zaangfah kan in nawl cio hna. A dongh hlan tiang kha biakinn ah kan pum ti bantuk te lungthin nei tein ṭhutdir le chuah le vei leo tuk te khan hopaoh kan um piak ulaw Bawipa kan thangṭhatnak ah uh, zoom in sepat ti si lo te biak in chung bak in boipa kan thang tat timi lungput te he khan uh, chan kha vai kan phan piak te lo ti zong kha hi ka hun te zang fa ka benol na tu zan lei chana boipa thang that nak arami vial te boipa ni athar in chuan nak am pe ko na se ti te kha uh, ban chim ta ka du mi se tam pi na chung alung lom nak ka ngai lom to secretary ta thom than ding le bi se hal ngai la mo A um rua lo e an um lo si ven lai ti adang ta se her tuk mi thong that ok a be chaok ti bantuk ser tuk pi toy te nan vun ngai kho ha mo hnain Mm. Uh, um lem lo sia cun uh, kan zapi thlacamnak tu kha uh, kan vun pe ko hna lai i uh, tu lio he uh, kan ram si zongah kan vawlei pi si zongah kan miphun chung zong in thawngpang phun phun kan theih uh, atu kan mah ram zongah hen Minnesota hna atu ah kan theih bantukin uh, ICE rianṭuantu lila nih anmah mirang hna a kah hna tikah hi tluk khuasik ah hin chuntlak zan khuadei nizan hrawhhrang hoi nak kha cu khi demonstration tapaih hmohnak le duhlonak langhternak le buainak le bainak in a khat uh, sualnak a ngei lomi nurse a ṭuanmi CTC anmah ṭhate i khika hmun ummi zong nih an chim tikah kha bantuk hna American cozah pi zong ah hin um khawi lo kan timi vialte hna zong um i A phunphun harnak lungtheihnak zong kan tong. Cun cu bantuk lakah atu i kanmah bantuk hna siangkaimi hna zong temporary protection status kan ti lengmang mi zong kha thaizing khin a dih ding si cang i cu zong cu uh, Illinois i Federal uh, Judge nih nawl peknak in phit rih hlah u a ti i tu hi January in ruk khi Homeland Security Secretary he a iton in biaceih in a biakhiah a si te lai cu zong cu khatlei kam an thong chilak thong pang tha ti bantuk Pathian sin lawmnak chim awk tin fawn cun vawlei pi zong ah hin atu he Ukraine ral tuknak siseh Iran nih he te minung a thahnak hna kong ah siseh a phunphun buainak a harnak tampi um lio caan a si kan miphun chung zong in Hakha i kanmah CDF hruaitu demonstration an rak tuah lio rak hruaitu hna raltha Salai Ngun Sarong zong kha zahan ah ruah lo pin a kan thih ta i a upa he kanmah chibe pastor si a pa kha kan hnulei zara khan rangkun a thi a ruak an tlun pi ni zan ti ni te bak an vun vui i ama kha a lung mit ti kha ti khan ruah lopi khana kan thi tak ve ti bantuk kha si kan lai hla phuah thiam taktak mi Samuel Hrat Hung zong nih a kan thi tak ti bantuk mino tete an si phun phun vale a hin kan nunnak hi khi a fiang lomi sei thiam hum lomi chung han kan um i kan nunnak hi pathian sin ap le je ban tuk dir hun kan phak zongah boi pakut kan si timi ruahnak ngei tu bipi tuk mi si ti kha chungkhar cio zong nih kan thei khona kha ding cha le ngaihchiami chungkhar harnak tongmi chungkhar kan vawlei cah kan miphun ca zong kan serem ten thla kan cam hai ti kha vun chim kan du cun kan fanu ṭhaṭha zong sungah um rih ko akal rian ṭuannak hi har ngai ding samai la cun kidney transplant kal khen hna zong a hau ding dir hun kha si a thlacamnak khan tang rih ko si ti zong khoi ka hun vun chim kan duh mi si cun a ni thaizing hna kha uh, ka thinphang pai kanmah kan nau le uh, mi eyen chairman asimi uh, pu hrang mang te ar in hna ka zahana pu yang te kan ar, ar in rak ro ban to khan in hi bakha tla ve rok ve ti si ar he ve he tu he lungre theina kan tong ve chuban tukin uh, kanmah zong hi ar in tu te vai te nu mi an ca zong khan thlacamnak in bawm hna usih ti zong khai ka hun hun chim chi ka du riantuan mi te dangdang tete a kan mani kan theih ning cio khan thlacam ko hna usih kan pastor nu ca zong ah thlacam rih ko hna usih kan ram le kan miphun ca zong ah fak pin thlacam rih ko hna usih ti mi te ka hun chim ka du e kan theih tuan mi si ko ca thlacamnak kha chu kan mal kan seram ning cio in vei kha silian dot le pa sorry silian dot le pa he dam terum sia cun Hmaizarh nihnih ni nithum ni masi cu nilini na si kha silen dot. Mm. Nithum ni sila ka nu he zong si la. Dot le anu le pa he kal ding an si. Cun Robin he hnu deuh a kal ding an si. An ca zong ah thlacam piak thau si kha vun cah chih kan duhmi kha a si. cun ta dang kan vun hrelmi um hnga maw kan vun theih ok ding ca khan kha kha vial hrawng hrang kha kan vun theih khawh mi si ko se law thla kan cam lio ah khan cun miu mi kha miu lo ten a miu vun tu lo kan o thang lak khan kan zapi serem ten thla kan cam lai i ho thi thoi nak um lo khana dong nak bi ka sau bik amen kan rom te ko hna la mu kan bi lak mun khatte pathian se thla cam ko se

Kan ram kong ah Bawipa ngaihthiammi lungretheimi vialte hna zong Fapa nangmah nih hnem hna law kan ram nih hin Bawipa luatnak hmu cang sehlaw Fapa nangmah thil ti khawh ṭhawnnak a thar in na langh cang law kan ram nih luatnak zong kan hmuh khawh nakhnga ca zong Bawipa sinah thla kan cam. Zanlei caan ah Bawipa hika hmunhma Khrihfabu nih zumtein Bawipa kan i pumhnak chung tiah Bawipa nangmah nih caan tlawmpal te kan i pumhnak chungah kan nunpi cio law Dawtu Pathian na thawngṭha kan theih dingmi le na sinah thla kan cam dingmi le Dawtu Pathian Bawipa na sinah thla kan sakmi vialte ka Pa nangman thluachuah kan pekpiak. Tu zanlei caan ah Bawipa nangmah thangṭhatnak hmun a rami vialte nih Bawipa nangmah thangṭhat in than kan neih khawh cionak hnga ca zong kam nangmah nih kan umpi. Kan chungkhar cio ah Bawipa an umah nih a thar thluachuahnak kan pe ṭhan ko ti zong Bawipa sinah thla kan cam. Kan nunnak a ṭha bikin lamnak kan hruai pengmi cung na sinah lawmhnak bia chim in a kan khamhtu kan Bawipa Jesuh a minung lawm ti thla kan cam kan biakmi kan Pathian. Yam te lang khona khading cha zong khuahar in Pathian nang mari run tuan ko te sang faran thla kan cam Ka Bawipa kan Pathian tu chun caan ha hika zung chung te zong Bawipa nangmah cun um ko na fapa nih nangmah kan cheu lai mi zong kan dilak ca thazaang asi kho nak cheunak pe hram lo bo Bawipa kan Pathian kan di lak kan herh mi thlau ti rol kan chom hram ko alakin Bawipa kan hi kan zoom meeting le tonnak le pumnak kan si tar hin ha kan dilak thazaang kan pe kan herh mi thlau ti rol kan chom hram ko bo chan ding dang kan ngei lo kan Bawipa Yesu Christ bo chan se te ror ten thla kan cham kan pa kan Pathian amen seh kan i lawm siah cun pathian thangthatnak hla thiang eden nu zangfahnak ten kan zuam piak ko lo tiah kan in nawl eden nu tithiang kan ngai hna lai Take off my

Lio hi Kan i lawm. Uh, sorry ngai se a fiang lo ngai se ti awk tha. Uh, Zeitintik singhang bak kha vei ah fiang ko lai te khan kan vun ruah nain anmah he vei zong audio zong felfai te on ngei lai tha bik lai te kan vun ruah i kan vun thei kholo nain anmah chungkhar nih tha tein thei khawh i thazang si ko lai kan i lawm ti kha hun chim kan duh i atu cu cheuhra cheukhat a pemi tete kan um lai tiah ka ruah zel te pe mi te kan um lai i thlacam lo kha chu si khawh lo ca khan siam parku nih kan cheu ha cheu khat ca khan te thawhlawm cum hai za tua vai double de un thla te ko selo thian silom nak bachim pa an kan cheu cheu khat ca khan parku nih thla kan cam piak ta lai Siseh kan dihlak thla cam hna u sih. Hallelujah a ngan bikmi Pa Pathian na min thiang thangṭhat si ko seh. Bawipa kan pum in biakinn phan kho hlah hmanh hna u si law hika hmun ah zu in lunglawm thanuam taktak in nangmah thangṭhatnak caan ṭha caan sunglawi nangmah nih Bawipa na kan serpiak caah Bawipa sunparnak le lianngannak vialte nangmah ta si ko seh. Bawipa ne cungah kan i lawm tuk. Hi ti bantuk in nikhua a chia ko nain tein Bawipa nangmah caah tiin Bawipa zel in cheuhra cheukhat a pemi Bawipa zumtu kan dihlak cungah nangmah thluachuahnak um ko seh. Bawipa Khrihfabu nih Bawipa nangmah ca rian kan ṭuannak vialte, Bawipa nangmah ca kan pekmi vialte, Bawipa nangmah sunparnak ding ca lawng lawngah si ko seh. Atu nak in hmailei ah Bawipa ngan chinchin in Bawipa nangmah caah rian a ṭuanmi GCBC Khrihfabu kan si khawh nakhnga pumpak kan rian ṭuannak ah siseh, Bawipa business a tuahmi nih kan tuahnak ah siseh, Bawipa a phun zakip in kan ṭuan kan kawlnak cio ah Bawipa nangmah nih kan telpi law cuticun vawlei ah Bawipa nangmah sunpar lianngannak ding caah Bawipa hinak ngan chinchin in Bawipa caan a kal bantuk in a lianngan chinchin in a rian a ṭuan khomi Khrihfabu kan si khawh nakhnga kan ngeihmi kan zeizong vialte Bawipa nangmah nih kan hmang ko. Tuchun caan ah Bawipa kan pekmi kan chawva kan nunnak kan sining zeizong vialte a tang rihmi kan caan na kut chungah chan in Jesuh numin pakhat lawng bochan in sinah lunglawm in thla kan cam kan biakmi kan Pathian. Amen. Okay. Kan i lawm tuk. Asia cun tampi lawmnak kan ngei i kan zoom pumnak hi similam pakhat pakhat fai deuh hrawng a khan cun adi kho ko lai i thong ta chim lio a khan hom hen khi mui lang lo si lo khan mui lang te khan amut tu kha vun mut teo lo thong ta chim kha cu lung tho thanuam ten ngai kho zuam si ti kha vun chim kan du tu zar hi kan mino pastor silian dot ni thong ta chim ding si ama zong nih tun lai tia

Okay. Ah, kawi nan thei khom ah? Theih, okay, siseh. Ka lawm, ka lawm. Ah, tu hi hleihnih le sawm li ca van tling phut ko i ka hna thawt sual si le ka tlun lai zong cu si kaw punghman kan i pumh, chun kan i pumh tem tlukhrong zong ah na ten le pakhat le cheu hlan ah khan cun dih khawh. Minute sawm thum chung fai te hin lim khawh ca ka van in zuam lai. E na bate khan ah kan kaa thawt sual si le nanmah tu nih inntang te si ko caah ṭhithmun te si ko lai caah khan ah, a ngaih zong fawi deuh ko lai caah khan Pathian bia ca tam deuh kan chim si pa cu kanmah ca thluachuah si ko caah ah, lungsau te tu in a dih dongh tiang nang ka umpi nang ka talpi lainak nang ka ṭhutpi lainak Pathian bia nang ka hrawmpi lainak ding kha ka hei hmasa bik ah van sawm hmasa hna kan van duh ve hna. E, nan theih dih bantukin kan hnu ah khan thawngthanhnak ah kan van dir i aa tlung ding, nupi ṭhi ding, nupi ngei ding zong kan si caah keimah zong ka thinlung ah ummi cu zei dah si tiah cun tutan ah hin thawngṭha chim ding hrimhrim tlun lai te chim ding ka rak i thim zong ah hin ka thinlung ah ummi cu nu le va kong hi Chimning ti hi ka thinlung ah rak ummi hi si. Nu le va kong hi keimah ca zongah study pakhat siseh, theihherh hrimhrim a si vemi pakhat ah a si bantukin khan ah mipi ca zongah, nu le va chungkhar dirh cangmi kan ca zongah, a dirh te lai dingmi mino tampi kan ca zongah, a dirh ṭhan dingmi kan ca zongah, a dirh ṭhan cangmi kan ca zongah, a dirh cuahmah liomi Ah, zeitikhmanh ai ṭhen lo dingmi chungkhar dirhmi ah, zapi kan ca zongah hin thazaang van i lak ṭhannak practically kan nunah a chiah dingmi lawngte si ko lai caah khan ho paoh nih kan tonmi, kan ton te lai dingmi lawngte si ko caah ready chinnak le fek chin dir ṭhannak ding ca zongah hin si hram seh ti kha ka thinlung ah ummi si caah khan ka van i thimnak kha a si. Ah, le a cheukhat kha cu ah Online pumh si ko nate kan te cheukhat khat cu ah bawh pah ṭhut pah rawl ei pah chawh vah pah bu zong khan nan van i pum te ko lai nain Pathian bia tu kha nan thinlung ah khan fek tein nan luhter lai nak ding kha zaangfah ka in ka van nawl duh ko hna. Ah siahcun Bible ca tu kha cu Kan ṭhuthmun tein khan kaa khawh ve zong kha van i zuam te hna usih law ti zong Baibal cacang zong kha Baibal ca tete zong kha nan kut phai te ah khan ready tein van chia te u law timi zong kha hmasabik ah van in aa sawm ṭhan hna kha ka van duh ko. E Khrihfa kan sinak ah hin uh, keimah zong Khrihfa ka sinak ka ṭhannak ah Pathian thil serning ka hun zoh lengmang tikah kaa fian chinmi cu Pathian thil sermi umtuning ah hin Zeizong vialte hi Pathian nih a ser tikah hin a kut neh te hi a chiah ta peng timi hi uh, keimah nih ka hmuh khawhmi hi a si. Tahchunhnak ah, tahchunhnak ah an hman tawn lengmang mi te khi ka van char ta ve si si ahcun uh, Apple company nih thil an ser tikah anmah le an ṭazaih te khi an, an chiah ta i a cawtu kip le a zohtu kip nih kha an product te kha kan an thilri te kha kan zoh tikah ohi cu Apple company sin a rami si timi te khi kan theih khawh colh. Cu ve bantukin Samsung nih thil an ser zongah mah kha thotho Nike, Adidas te pawl company thil kip nih Tyson zong nih si siseh sa an chuahmi vialte kha mah Tyson cizei te kha an chiah ta peng. Ikhakha Pathian thil ser ning zongah kan hmuh khawh ngaimi te khi a si ve. Cucu David zong nih tete a khanmi si. Psalm hleikua chungah tete David nih cun dah a khan tiah cun sermi thil vialte kha a van zoh tik hna ah khin a timi cu van nih khin a ti. Van nih khin Pathian sunparnak kha a langhter i a tuahmi thil kha kan hmuhsak tiah khan tete ka khan. David nih Thlapa a zawh tikah, khuadawm a zawh tikah, arfi a zawh tikah, kha anmah thil sining, kokek thil sining sawsawh kha hmuh kha si loin khan zeidah hmuh khawh chih ti ah khan cun Pathian sunparnak, Pathian a zoh tik hna khan Pathian dawhnak kha tlang phun kip pangpar phun kip nih an langhternak kha a hmuh. Arfi le zeizong vialte zoh tik hna Pathian lianngannak kha a hmuh. Pathian fimnak khuaruahhar thil ti khawhnak zeitindah hi vialte hi an rak can khawh timi a hnulei phen i Pathian kut nih Pathian tuahsernak lawngte kha David zong nih khan a hmuh khawhmi kha si i cucu thil tatak, thil sining taktak ah, thil sining ah Pathian a sinak hrimhrim nih ai neihmi zongah a thil tuahmi ah khan a sining hrimhrim zong kha a si. Paul zong nih lamkaltu Paul zong nih tette a khaan ve i uh, Rom a ngan pakhat mi hleikua kulnak ah timi cu minung cu te Pathian kong hngalh khawh a simi thil hna kha Pathian hrimhrim nih fiang tein a kan hmuhsak dih ko. Nain an, minung nih an hmuh duh lo caah dan a tat hna te. Vawlei A ser hramthawk te khan Pathian nih cun hmuh khawh a si lomi a sining zungzal a hmunmi a ṭhawnnak le a Pathian sinak kha fiang tein a langhter ko. Cucaah cun i silhnak khawhnak hi zeihmanh minung nih an ngei lo timi kha Paul nih tatekhan vemi, fiang tein kha a nun in a tep vemi, a hmuh khawh ve hrimhrim mi kha a chimmi kha a si. Cu vialte chungin cun kanmah zong nih kan i fian ding awkah a simi cu Cathiang kan zoh tikah hin zumtu salṭha hna nih hin an nunnak zeidah an rak ket tukmi le an rak i fian tukmi zeidah a si ti a tu ka background ka van cuantermi zong hi an si sawh si lo. Thawngṭha chim a ka bawmtu dingah kan si. Khuadawm, Rili, thingkung te pawl, fingtlang vialte hna zong hi zumtu salṭha hna nih an rak zoh tikah cun ai tahchunhnak catang uh, cathiang pahnih ka van chaimi zong kha kan van char kan chun. An zoh tikah Pathian kut nih khan an hmuh khawh. Mirang nih cun God's uh, handprint kan ti lama footprint kha an hmuh khawh. Pathian thil sermi a si timi kha an hmuh khawh i khan khan zumhnak in khan kar kha an rak hlang. I khan khan Pathian cu hmuh khawh selaw khan sunparnak kha an rak pek, thangṭhatnak an pek, upatnak kha an pek i Pathian a um ko kha an hmuh khawh te peng khan khawhmi ka si i zumhnak in khan kar kha an rak hlang. Khakha Khrihfa kan sinak zongah tuchan tiang zongah hin uh, ka biahmai ṭhi ah hin hihi a herh tuk vemi zumtu hna nih kan sinak ah Zumtu kan sinak a thlarau mit in thil kan cuanh ve le Pathian hi a um hrimhrim ko ti hi nifatin kan nunnak ah kan tonmi thil kim in kan tep khawh a herhnak te kha uh, van chim ve kha hmasa bik ah ka van duhmi cu si. Cucu a hlei khun in thawngṭha kan i chim dingmi nu le va kong zong ah hin a si. A hlei in nu le va kongah hin a si. I Baibal caah kan mi nan si ahcun kan za tein Efesa ngan panga, a hme kul le hnih in sawmthum thum tiang kha kan i hrawm dingmi hna cu a si lai. Efesa ngan panga, a hme kul le hnih in sawmthum thum tiang kha a si lai. I hika hin ah kan hmuhmi cu zeidah a si tiah cun Paul nih Nu le va, hitihin nan i daw lai, hitihin nan i upat lai, hitihin pakhat tangah khan nan i dorh lai, pakhat cungah hitin nawl nan ngei lai, hitihin nan i cawnpiak lai timi hitin nan i umhnawh lai tiah a kan cawnpiakmi pawl kha kan hmuh. Natein ka chim bantukin Pathian nih thil a tuah tik, thil a ser tikah hin khi Amah nih ti ṭizeih amah kutphurenh te kha a chiahta peng ti bantukin hin hika zongah hin kan theih dingah biapi tukmi cu kan biahalnak dingah a um dingah ka duhmi cu hika nu le va kong cawnpiaknak ah hin Paul nih a kan cawnpiak duhmi hi moral ziaza tiang sawsawh lawng maw a si siloah hi Hnu ahhin hi phen ahhin a thuk deuhmi cawnpiak theihter kan duhmi te a um hrimhrim maw timi kha tuchun ah Pathian bia hrawm khawh kan i, kan i zuam dingmi hrawm khawh kan zuam dingmi hna cu a si lai. I aphi cu a um hrimhrim ti kha si ko. A um hrimhrim i cucu kan zoh hna lai i kan caah zeidah cawn awk tete, nupi le nih kan i cawn awk zei si, pasal le nih kan i cawn awk zei si, chungkhar kan dirhnak ah Hi biatak hi zeidah kan i dirpi awk ding a si timi kha tuchun ah thlarau tiloro kan i hrawm dingmi hna cu a si lai. Mirang Bible translation tampi ahcun zeitindah ai ṭial ti ahcun uh, Efesa ngan panga a hme sawmthum hnihnak zawn te ah hin Sawmthum khat le sawmthum hnihnak zawn te kan van per hmasa hna lai i Mirang Bible translation tampi ahcun zeitindah ai ṭial tiah cun This great mystery ati in khin mystery timi biafang khi hman silosile secret silosile hidden truth tiin khan tampi kha an hman. Kan Lai Bible tu ahcun a timi cu hi cathiang bia nih hin a langhtermi biatak a um ti tu in khin a leh. Hi cu thiangbia nih a langhtermi a um ti a ti tikah a fiangmi cu biathli kha rak um kha biathli biatak nih a langhtermi um tinak kha si ko. Cucu zeidah a si ti ahcun caang sawmthum le caang khatnak in khan kan van thawk hna si si ahcun Cathiang nih a timi cu Cathiang nih a ti bangin ti: Hi ruangah hin pa nih a nu le a pa kha a kaltak hna lai i a nupi he khan an i komh lai i an pahnih in pumkhat an si cang lai tiah khan a ti. Hihi kan theih dih bantukin Paul nih amah bia tein ai uh, ai khi a chimmi kha si loin khan Moses nih a rak chim cangmi Genesis chung i a Genesis a ngan kul pahnih a hme kul li chung i cherhchan in a lakmi kha si. Na pawl nih kanmah kha a lak i zenzati tiah cun caang sawm thum le caang hnihnak ah hi cathiang hi a ti. Mah a van charmi pa nih a nulepa kha tang hna lai i a nupi he pumkhat an si lai timi cathiang a charmi cherhchan a lakmi kha caang sawmthum le caang hnihnak ah pawl nih zenzati tiah cun hi cathiang bia nih hin a langhtermi biatak a um a ti. Minung pahnih bak a si komi, pumkhat i an van i fonhmi pahnih bak a si komi pakhat an si cang timi cu khuaruahhar tuk thil, biathli Pathian thil sermi a simi hi mah nih hin a langhter duhmi biatak a um ee tiah khan a ti i a phi a chuahmi cu cucu Khrih le Khrihfabu kong kha a si tiah ka hngalh tiah Paul nih caang sawmthum le caang hnihnak ah a phi a chuahmi kha a si. Cucu a biathli cu a si. Fawinak in cun, ah Apple company nih phone an ser i a ṭazaih ahkhan Apple logo te an chiah i Apple thil sermi si ti a langhtertu a si bantuk in khan ka hin Paul nih fiang tein a kan chimhmi cu Genesis a ngan pahnih Adam le Evi chan in pahnih simi pakhat sinak Pathian nih a rak tuahmi thil hi ṭhitumnak hi Zei a langhtertu na si tiah cun Khrih le Khrihfabu ṭhitumnak hmanthlak. Pakhat Khrih le Khrihfabu misual le a thiang tukmi pathian pakhat kan sinak hmanthlak a langhtertu kha a si ko ti kha ka han kan cawnpiakmi cu si. Hi kong ah hin Jeff, uh, Jeffrey Bromley nih a timi cu ka van chim ciami kha si ko. Pathian nih hin te Minung hi amah muisam kengnak a rak kan ser bantukin pei te vawlei ṭhitumnak a rak tuahmi zong hi zungzal a hmun dingmi Khrih le Khrihfabu ṭhitumnak le pakhat an sinak hmatlak langhtertu langhternak ding caah a rak tuahmi pei si ko hi nu le va ṭhitumnak hi tiah khan amah zong nih a chim vemi si i John Piper zong nih hi kong a timi cu America holh tun cun ka van rel ti ai lo i John Piper nih a timi cu Pathian nih hin minu le mipa rak ser tikah hin te Minu le mipa rak ser tik i pumkhat ah rak fonh tik hna hin uh, the marriage uh, khi marriage of union of marriage and ordain a rak tuah tikah hin te kha thilnak rak ser tikah hin asasaw in khi rolling the dice Philippine a khoi bantuk asasaw in va sil ko seh asining pa in va sil ko seh ti kha si loin khan Sullam ngei te hrimhrim in Pathian nih hi, hi thil hi a rak tuahmi, a thinlung chungah a rak timhlamh cangmi si i, cucu Khrih le Khrihfabu pakhat an sinak, nuva an sinak, biathlam chung i kan hmuh te lai dingmi Khrih le Khrihfabu an i ṭhitumnak pakhat an sinak atu zongah a tak a si cangmi hmanthlak langhternak ding caah khan a si ti kha John Piper zong nih khan kan i bochanmi pastor pa nih a chim vemi kha a si. E kha vialte kan van chim hmasa a herhnak cu uh, atu caang kul le caang hnihnak in khan kan van thok cang hna lai i nu le va kong cawnpiaknak pawl nih a kan luhpinak kong ah khan kan van kal cang hna lai. I a hmankhakpi kha van i fian hmasa kha ka duh caah khan ka van ka khan caang sawmthum le caang khatnak le caang hnihnak in ka van chim hmasanak kha a si. A si ahcun caang kul le caang hnihnak khan van kal cang hna sih law Hi kahan pawl nih hin Efesa Khrihfami hna a cawnpiak hna tikah zeidah a hman ti ahcun uh, biatonhtu tete Mirang nih conjunction an timi khi idea pakhat le pakhat ruahnak pakhat le pakhat siloah biatlang pakhat le pakhat a pehtonhtu conjunction tete khi a hman. Hi cucu kan Lai holh in uh, bantuk in timi te khi si. Bantuk in timi biafang te hmanmi te khi si. Cu a hmannak cu sullam a ngei tukmi uh, uh, sullam nganpi a ngeihnak hi um. I kan hmuh khawhmi cu hika hin cang kul le cang hnih na khan nan Bible nan zoh cio si ahcun nupi le hna te Nupile hna Bawipa tang i nan i dor bantukin nan vale tangah i dor u tiah a thawk. I bantukin timi kha van, a van hman cang b- uh, biapehtu. Idea pakhat le pakhat thil hika hin a tak a simi kha hika bantukin a si khawh ve nakhnga ding ca a timi biatonh tu ka hman. I cucu zeiruangah dah si tiah cun kan van chim bantukin Nu le va ṭhitumnak pakhat sinak cu Khrih le Khrihfabu hmanthlak a langhtertu a si caah Kain Paul nih zeitindah a ti ti ahcun nupile kha Khrihfabu dirhmun in Khrih tangah kan i tor kan i dor bantukin vawlei ṭhitumnak zongah hin nan vale tangah i dor u ti kha idea pakhat le pakhat hmanthlak a pehtonh duhnak kha a si. Cang kul le cang thumnak ah Khrih nih Khrihfabu cungah nawl a ngaih bantuk in a ti ṭhan. Vale zong nih an nupile cungah nawl an ngei ve. Nu le va hmanthlak nih a langhter duhmi cu Khrih le Khrihfabu hmanthlak a si. Khrih le Khrihfabu hmanthlak ahcun ahodah nawl ngai tiah cun Khrih kha Khrihfabu cungah nawl ngai. Cu ve bantukin nu le va kan i ṭhitumnak zong an si ve seh ti kha Paul nih khen a duh cemmi cu sika hin. Cang le cang linak zongah Khrihfabu nih Khrih tangah aa dor bantukin nupile zong nih nan vale tangah tling tein nan i dor awk a si ti kha a van peh ṭhan. E, cangkhat hnu cangkhat in bantukin bantukin bantukin timi biafang lawng tein idea pakhat le pakhat kha Paul nih a van peh tikah a fiang tukmi cu hi ka han kan i palh lo dingah a biapimi cu Paul nih khan su thawng loin khan vale tangah i dor u law an an no kha tong te zulh in khan zulh law zulh law tiah ziaza cawnpiaknak phung le lam ka heh tiah nupi le kha a chehhnawh hna nak kha si loin khan Pathian nih pei ṭhitumnak cu a rak ser tikah hin hi tin in pei a rak ser cu timi hi tin in hin a rak ser caah nupi le hna Khrihfabu dirhmun ah hin tling tein dir u ti kha Faak khun in khan a muru cam ah khen a duhmi cu paw nih khan hikaan kan van hmuh khawhmi kha, a chim duh cemmi kan van hmuh khawhmi kha a si. Hi cucacun nupile nih hin nan vale tangah nan i dor tikah zeidah nan tlinh cem ti ahcun a ziaza le a phung le lam le cawnpiaknak kha nan tlinh. ve ko nain mah khanak hmanh in khan zeidah nan tlinh deuh rih ti ahcun Khrih tang i Khrihfabu a dirhmun, Khrihfabu zumtu nangmah le keimah cu kaw auhmi, ah, Khrih tisen in tlenhmi, ah, nawl ngai dingin vailamtah i put dingin kaw auhmi kan sinak Khrihfabu kan dirhmun kha Nupile nih nan vale tang nan i dor tikah kha Khrihfabu hmanthlak a muisam aa a mui khatte a muisam a muisam kha nan cuang nan nunah khan nan langhter chungkhar vanram nan sernak khan nan langhter chih ti kha ka hin ka ah phi nan van khen chih mi ah khan kan van hmuh khawh mi cu a si. Na tein Nan vale kha zei ah nan rel ve hna lo i duh te paoh in nan um ve ah khan cun zei, zei ko tu dah si ve cang ti ah khan cun uh, sangkhatlei in phung le lam nan va tlinh lo zong kha si bu ah zum khi uh, zumtu ai te ṭung i Pathian zei a rel lomi hmanthlak kha nan keng nan chuang ti nak kha si ve. Zumtu cu phundang in kan chim ahcun zeidah kan si ti ahcun zumtu cu Khrih nupi kan si. Kha tikah Pathian cungah sualnak kan tuah lengmang tikah zeidah kan si tiah cun nupi ṭhalo kan si. Kha tikah nupi le zong kha pasal le tangah Khrihfa kan si, Pathian a thangṭhatmi kan si, kei cu Khrih thisen ka si na ti i na va zei i a rel lomi na si ah khan cun Okay, zumtu ṭhalo, Khrih nupi ṭhalo, mi sam a chuangmi kha na si tinak zong kha kan si tinak zong kha kaa hin Paul cawnpiaknak ah khan mu kan van hmuh khawhmi zong kha a si chih. Hi ruang hin pawl nih tling ah fak khun in khan a van chimnak kha si. Caang kul le caang linak ah timi cu zeitluk fak in dah ti tiah cun tling te bak an ti. Tling khi hnar cheu zong si loin a pel poi zong si loin tling te zakhat ah zakhat bak tinak kha si ko nan i dor lai tinak kha ah fak khun in kha van chimmi si. Natein kan theih dih bantukin minung sinak ah hin a sual ciocciomi ah tang ah zakhat ah zakhat i dor kha cu a si kho lomi kha a si. Zeiruangah tiah cun minung cu a hleiin pa cu ti kan sinak ah khan uh, zu ding sa ei zong kan um, nupi le kutthlak hmangmi, vuak hmangmi zong kha kan um. Uh, chungkhar a buaiter lengmangmi zong kha kan um. Khrih nunzia, Khrih hmanthlak, muisam a cuang ve lomi zong kha kan um tikah kha tang i zakhat ah zakhat i dor kha khi Khrihfa sinak ah khin let ṭuai a ngah ve tawn lomi kha a si. Nan hi hi bantuk lio caan ah zeidah a biapi cem tiah cun pastoral sinak in pastor sinak in hin hi kan thil pathum a herh cemmi te van tanh ta ka duhmi cu kha bantuk in chungkhar tangah ummi nan si ahcun Khrihfabu cu pakhat kan si bantukin le tuukhaltu Pathian nih a chiah bantukin le ningcang te a kal dingmi kan si bantukin pastor te Aa sinah uh, va le uh, hrangmi kutthlak hmami cu nan sehmi hmami tang i ummi nan si ahcun a zual tuk hlanah pastor te fuhpan i thlarau le in kar hlan le zeitindah kan kal ah a ṭhat bik lai timi kha uh, number one ah a biapi cemmi cu si zumtu kan si caah okay a lenglei khawrhlei ah khan si lo khan Uh, Martha Hleire chungah saruak a pat lo ahcun Khrihfabu sinah pastor te sin tu ah khan kal hmasa kha a herhnak kha pakhatnak cu si ve. Cunak pahnihnak cu zumtu kan si bantuk in Korin kua khat a ngan hlei thum chung i dawtnak hriamnam, dawtnak cu thlichiat a ruat i zaangfahnak a ngeimi uh, dawtnak nih cun sualnak kha a cinken lo, uh, khi sualnak cu khat a diriam lo, uh, dawtnak cu a lung a dong bal lo timi in khan hriamnam kan asi khawh chung cun kan i hruk ve kha hau kan i thuamh ve kha hau zei ruangah tiah cun nuleva sinak cu pathian nih a dirhmi si caah ṭhen hi pathian nih a duh lomi kha si zei ruangah dah ṭhen hi pathian nih a duh lo timi hi a pathumnak te ah van langhter ta ka van duh zeidang zeidang nakin hi te hi a biapi cemmi te hi si Zeiruangahdah nu le va ṭhat hi Pathian nih a duh lo tiah cun a awnh te awnh maw tiah cun minung kan si caah Pathian dawtnak Pathian bantuk dawtnak kan neih lo caah a awnhmi tete cu a um. A khat khat tu ah khan cun ka va kal lai lo caan sauh lai caah zeiruangahdah Pathian nih ṭhennak hi zeitluk hmanh in a va chiat kha zongah a duh lo timi tu kha ka van langhter lai. Zeiruangahdah ka hin Pathian nih nu le va ṭhennak hi a duh lo tiah cun A hram a thawk ah kan chim bantuk cang khan Pathian nih nu le va dawtnak, nu le va pahnih sikomi pakhat sinak he a rak tuah tikah zei tinhmin dah a rak tuah timi te ah khan aa phi cu a um. Zeitin, zei tinhmin dah a rak tuah ti ahcun nu le va pakhat sinak cu i dawtnak cu Khrih le Khrihfabu zeitik hmanh i ai ṭhen ti lo dingmi le zeitik hmanh ah ṭhen a si ti lo dingmi hmanthlak langhtertu dingah Pathian nih a rak dirhmi si caah zeitik hmanh i ai ṭhen lo dingmi langhtertu hmanthlak i sermi kha ṭhen ding kha Pathian nih a duh lonak kha a si. A ruang cu nu le va kan i ṭhen ahcun Pathian nih a ser hnawhchannak kha a ngenh cang tinak kha a si. A van fiang ko lai dah ka ti. Zeiruang ah dah A duh lo tiah cun Khrih le Khrihfabu hrimhrim kha ai ṭhen ti lo ding in sermi a si cang. ca- aa, tuahmi ṭhitumnak kha Khrih le Khrihfabu pehtlaihnak kha zeitik hmanh ah ai ṭhen ti lo ding in rak pehtak cangmi, dawtnak hri in ṭem cangmi, voikhat ah zalak in ṭem cangmi a si ca tu ah khan a si timi kha ka han van langhter ka duh. Cucu a ratnak in kan van chim si ahcun Rom a ngan pariat chungah khan Khrih he kan dawtnak cu zeinihdah kan ṭhen khawh lai? Hremnak ah hremnak nih maw, harnak nih maw, temhinnak nih maw, thihnak nih maw, nunnak nih maw, thlarau nih maw, vancung nih maw, khi uktu ṭhalo hna nih maw, zeihmanh nih a kan ṭhen lai lo timi chung kan van hmuhmi vialte chungah khan ah kan van hmuhmi kha a si. Hi dawtnak zeihmanh nih a ṭhenter lo dingmi Khrih dawtnak, Khrih le Khrihfabu i ṭhitumnak pakhat sinak kha nu le va kan sinak ah kan i ṭhen sisia kan cun. Pathian thil ser ai dawh tukmi kha kan hrawh ah khan a cang ve cang. Kha ca khan Pathian nih a duh lonak le ah a cohlan lonak kha a si. Natein minung kan si caah Pathian nih a kan theihthiam ve. Oh, keimah bantukin dawtnak an ngei lo, dawtnak ah an an rum lo, velngeihnak ah an rum lo, zaangfahnak ah an rum lo. Ah, dawtnak hi keimah bantuk an ngei lo ti kha a kan hmuh a kan theihthiam tuk caah Hi ruang ah hin cun hi ruang ah hin cun ti kha kan on piaknak a si. Kha tikah a biapi tukmi cu zultu nih a ṭhennak a ruang ko ṭhennak a lam a ong ko tiin khan kan fuh colh ding tinak kha a si hlei lo. A si khawh chung in thluachuahtu kan i ham i a ṭhenlonak ding in kan i zuam tu kha Pathian nih a kan duhpiak deuhmi tu kha a si zungzal timi kha van chim hmasa ka van duh. A sau lai caah Ah, chim ka duhmi hi tein um rih ko caah tu cu pasal le lei tu ah khan cangkul le canga nak tu ah khan kan van kal cang lai. Cangkul le canga nak ah hin pasal le kong khan kan van hmuh ve cang. Va le kong chimhhrinnak kha kan van hmuh ve cang. I pasal le kong he a biapi ngaimi si zei ruangah te cun Khrihfabu nupi le zong khati Khrihfabu dirhmun in va le tangah an i dor khawh nakhnga ding caah cun pasal le he an biapi tuk. Zei ruangah te cun Khrihfabu nih Khrih nangmah le keimah nih Khrih kan dawt khawhnak a ruang cu Khrih nih a kan dawt hmasa ca tu ah khan a si bantuk in khan pasal le hi nupile cungah kan dawt hna nak kan langhter ning hi a biapi tuk vemi a biapi deuhmi hmanh a si tiah cun kei nih cun ka ruahmi kha a si. Hi cucu kan van zoh ve cang hna lai i Sang kul le chang ah nakin khan nan van zoh a si siah cun a thimi cu pawl nih vale hna te Khrih nih Khrihfabu cu a dawt i a nunnak a pek bantukin nannih zong nih nan nupile kha nan dawt hna awk a si. Khrihfabu cu ti in thiang tein a ṭawl hnuah Pathian sinah bia in a pek. Cuti atu ah cu Khrihfabu kha dawhte le thiang tein le soi awk um loin le amah sin lila ah khan pek a duh caah a si tiah a ti i cang kul le chang riatnak tu in hin ka van char hmasa lai. Cang kul le chang riatnak a timi cu Pa nih an nupile cu anmah pum an i dawt bantukin an dawt hna awk a si. A nupi a dawmi cu amah le mah aa dawt a si ko. Ahohmanh nih mah pum kha an hua bal lo. Khrih nih Khrihfabu kha a cawm a zohkhenh bantukin ahohmanh nih an pum cu a zoh ah an pum cu a pum cu a zoh, a khenh i a cawm ve, a tinak tu in khan ah kan van zoh hmasa hna lai i hika hin Mah caang kul le caang riat nakin kul le kua tiangah Paul nih a chim duh cangmi cu zeidah a si ti ahcun khi a nupi a dawmi cu amah le mah aa dawt sika hohmanh amah aa hua balmi an um lo amah le mah cu ahopaoh nih an i zohkhenh an i zuam dih ko ti kha a chim duh takmi cu zeidah a si ti ahcun minung kokek kan sining kha si ko minung kokek kan sinak ah kanmah le kanmah zeitluk in dah ṭamh le ah i daw usih ti le ṭhawng usih ti le rum usih ti kha keimah keimah tinak kha zeitluk in dah kanmah le kanmah hi minung he ai domi a selfish mi kan sinak le kanmah le kanmah usa kan i pekpi mi kha cherhchan in khan namah le namah nan i dawt tluk in hin nupi le zong hi pasal le nih hin kan dawt hna awk a si ti kha ah, a kan cher duhmi cu a si. I a nupi a dawmi cu amah le amah aa daw si kaw timi zong hi sangkhalei in biatak ngai simi cu nu le va si hnu ahcun pumkhat kan si caah Mah le mah i dawt cu pumkhat kan si ruah cang hnu ahcun kan chungah kan thinlung chungah a ummi kan nupi le kan dawt hna zong kha tadak ngai ahcun a si tadak. Hihi letṭaw in kan van chim rih kan van chimchin rih siah cun keimah hi zu kai phiat ahcun ka nupi caah khan buaibai vialnak vialte a tlau tinak zong kha si chih cang cu. Kha cah khan mah le mah i dawt cu nupi le dawt zong si. Keimah ngandam te kum ahcun ka nupi caah khan Ah, ka ngandam ve cang, chungkhar kha a nuam cang. Keimah hi thil sami ka si ahcun ka nupi cungah khan dawtnak kha a leng deuh ve cang kha tikah mah le mah i dawt cu nupi le dawt, chungkhar dawt. Keimah hi ruah eiding ka show ahkhan cun zawtnak zong tlawm deuh khom e, minung sinah an kan dawt ahcun sizung zong ka kal lo deuh khom e, phaisa zong chungkhar kan dih lo deuh khom e, kha tikah kha tikah mah le mah i dawt, mah le mah i take care cu nupi le dawt zong kha a sinak kha kan van hmuh khawhmi, kaphnih in a kalnak kan van hmuh khawhmi kha a sining cu a si. E hika hin Pathian hin Paul hmang in hin a si sual a kan cawnpiak mi hi a si hrimhrim lo ti zong kha van langhter ka duh. Pathian nih hi ti hin vale hna nan nupi le nan dawt hna lai tiah Paul hmurkaan a kan cawnpiak tikah hihi Pathian hrimhrim nih ah, zumtu Khrihfabu nangmah le keimah cungah a tuah a rak tuah hrimhrim ve cang mi kha a si ti zong kha ka hin van langhter ta ka duh. Cucu zeitindah kan hmuh khawh ti ahcun Ah, Pathian cu kan theih dih bantukin khi amah te ah a tling dih cangmi khi si. Zeihmanh a herhmi si lo. Dawhnak ah, rumnak ah, ṭhawnnak ah, zeizong vialte thil herhmi ah amah tein ai tuah kho dihmi le amah le amah ah a tling tukmi Pathian khi si. Zei takte hmanh a herhmi a si lo. I hika hin cathiang ah kan van hmuhmi pa nih an nupi le cu anmah pum an i dawt bantukin an dawt hna awk a si timi zawn te ah khan Pathian cu amah thiin a tling tukmi Pathian a simi kha amah le mah ai dawt tluk in khan khi a za kho ding si cang ko nain khan Kha ah khan a za ti lo i amah le mah Pathian amah le mah ai dawt tluk in khan a zeizong vialte kha Khrihfabu cungah khan a kan buhhnawh dih, a thluachuah vialte, a nunnak a zeizong vialte kha a nunnak pek tiang khan a kan buhhnawh tikah amah hrimhrim nih letṭoin a tuah vemi si caah khan kanmah zong pasal le zong khan nupi le cungah khan tuah ve dingin khan Paul hmurka in khan a kan cawnpiaknak an van hmuh khawhmi kha a si. Pathian nih zeitindah a kan dawt tiah cun Paul nih Efesa chungah kan hmuh ah hramthawk lei ah kan hmuhmi cu a kan hmuhsakmi cu Pathian nih a kan dawtdan cu vawlei ser hlan in amah ta si dingin a kan thim dalkhat cang dihnak ah a thiang tein le soi awk um lo ding in khan a kan timhlamh a kan thianh fa si dingah a kan cohlan khuachia fa kan rak si ko nain hell tla ding ka si nain thlarau fa kan siter a rocotu dingah kan ser. A zaangfahnak le vel thawng khan kan thih ko lioah nunnak thar a kan pek. Laksawng tling kha kan tlak ning cu khon a kan pek. Thlarau ṭhawnnak in khan a kan thuamh. Cun ralthuam tling zong kha dalruknak le kan va lanh si siah cun a ralthuam tling a bia le a hriamnam le a vainam zeizong vialte zong kha tling tein kap hnih vai kap hnihnak vainam nih a har deuhmi a bia zong kha a kan pek. Mah tluk in Pathian nih a kan dawt. amah ai dawt tluknak an dawt. Cu amah tluk in ai dawt tluknak an dawt kan ti khawhnak cu valam cung thihnak a nunnak pek tiangnak an dawtmi hrimhrim nih khan a langhter. Kha dawtnak in khan hika hin pasal le zong nupi le cungah hin nan dawt hnanak hi nan langhter awk si, nanmah nan pum in in dawt bantukin nan dawt hna kha si ti kha a kan cawnpiaknak kan hmuh khawhmi cu a van si chih. Ah Cunih mah vialte nih a langhtermi cu Gaziantep van tanhtak a duhmi cu ṭhitumnak hi nu le va ṭhitumnak hi a si sawh si loh ti kha a, a langhter. Thil biapi tuk a sinak kha kahin a van langhtermi cu a si. Ṭhitumnak chung i nu le va nih kan van luh tikah mino nih te pa nih nu nih bia kai kam kan ti tikah Pathian hmai le mipi hmai ah amah hi pumkhat kan si lai, chiat ni ah, ṭhat ni ah kan i hrawm lai tiah biakamnak kan ser tikah chungkhar kan dirh lai kan ti tikah hi chungkhar chungah hin kan lut lai kan ti tikah zeidah kan rak chimchih takmi le bia kan i kamchih takmi le rian kan i khinchih takmi hi a chung muru taktak zeidah si ti ahcun kha vialte kan van chimmi kan van funtom a si si ahcun Pasal le nih bia kan i kam tikah zei rian dah chungkhar chung kan luh ti kha kan i khinh ti ahcun ka nupi hi Jesuh Khrih nih Khrihfabu a dawt bantuk bak in ka dawt lai ti kha kan i kam chihmi cu a si. Khrihfabu cu kan theih dih bantukin voi zeizat ko khi dah Khrih cungah khan hlawhhlang ah va ṭuan hnga le zeitluk in dah Khrih cungah khan hei sual hnga mu. Cu ve bantuk nupi le zong nih Bawipa tangah vanlamtah ai put ding le keimah tinak hi a kaltak dih ding ka si bantukin hin kei cu zumtu ka si a ka khamtu a ka tlanhtu Jesuh Khrih nawlngeihnak tangah zakhat ah zakhat in kar ka hlang la zumhnak in kar ka hlang lai tiah zumtu kan sinak ah Khrih tangah kan i dor bantukin nupi le zong nih ṭhitumnak ah bia nih sehchihmi taktak cu zeidah si ti ahcun a muru tiangin kan zoh si ahcun hi Bible cawnpiaknak tiangin kan van char si ahcun ka vale tang zongah mate khan ka si ve hrimhrim lai ti kha ah kan van hmuh khawhmi cu a si. Cucahcun hi dawtnak hi a sasawh a rak si loh ti kha fiang tuk in khan a van lang chinchin cang. Zeitluk in dah hi dawtnak, chungkhar sinak, chungkhar dirhnak, pakhat sinak hi thil lianngan tuk a rak sinak kha kha nih kha vialte nih kha van langhter hrimhrim. Vawlei cungah biahalnak tuah u sih law, zei dawtnak hi dah phohpiannak, hlennak, mitthli tlakternak, buaibainak a tam cem tiah Bia i hal hna sih law Khrih le Khrihfabu dawtnak ah hin a si. A ruang cu Khrih le Khrihfabu dawtnak hi ṭha te kan vun zoh tikah cun zeitluk in dah Khrihfabu nih hin Thiang Thlarau mitthli kan khi minung bia kan i ṭhal ahcun mu Thiang Thlarau ngaihchiatter hlah timi ca cathiang ah khan zei voi zeizat ko khi dah Pathian cungah kan sual i Thiang Thlarau ngaih kan chiatter i hlawhhlang kan ṭuan i aa lih kan chim i Pumh cuam ah lio le Pathian kan thangṭhat ti cuam ah lio ko zong ah kan lung kha hmun dangpi ah a um i zeitluk in dah Bible rel a thlasam cu kha zei ah kan rel lo i mu vawleicung dawtnak vialte van le vawlei dawtnak vialte hi hlathlai ding usih law Khrih le Khrihfabu dawtnak hi a chiakha cem taktak he taktak ahcun a si ding khi a si. Nain hi vialte chungah zeiruangah dah hi dawtnak hi a purh bal lo, zeiruangah dah atu tiang a hmunh, zeiruangah dah zungzal tiang a va hmunh rih lai ti ahcun a fek tukmi, zumhawk a tla tukmi Khrih nih a kan dawtnak ruangah khan a si. Hi, hi ruangah hin aa kaa zawn te ah hin aa Van uh, sawmnak tuah ka van duhmi zong cu thawngtha the gospel invitation te tuah ka van duhmi cu hi tluk in Pathian dawtnak a sunglawi mi Khrihfabu kan dawtnak he hi tluk in a sunglawi caah kanmah zumh awk kan tlak lo lio ah Khrih cu zumh awk tlak tukmi Pathian a dawtnak in zeitik hmanh ah Rom chung kan hmuh bantuk in ṭhen ti lo dingmi dawtnak in zeitluk kan palh le zumh awk kan tlak lo zong ah ṭhen ti lo dingmi dawtnak kan dawt caah hin hi dawtnak ha ting co rih lomi na si si ahcun Khrih hi sinain rak ra rak panh ve cang law na sualnak hi i ngaichih law Jesuh Khrih cu na khamhtu le na bawi ah cohlang ve cang la amah he pakhat si dingin khan na nunnak le na zeizong vialte na nunhlun kha ka tak dih ve cang la ti kha ka hin van in sawm chih van tanh ta gospel invitation zong kha van tanh ta kha van duhmi si i a cohlang cangmi hi dawtnak cohlang cangmi kan si si ahcun kan innchungkhar ah let tuah i zong in hin man khawh hi zuam hna u sih timi kha ah, van chim chih ka van duhmi te cu si. Caan kul le caan ruknak ah kan hmuhmi cu Khrihfabu cu ti thiang, ti in thiang tein a ṭawl hnuah Pathian bia sinah Pathian sinah a bia in a pek. Cuti a tuah cu dawhte le thiangte le soi awk um loin le songkornak zeihmanh um lo le tlin lonak zeihmanh um lo dingin khan aa pek a duh caah a si a tinak kha kan van hmuh. Hika zawn te hin ah pasal le rian kong zongah van chap chih ka duhmi cu pasal le kan rian cu chungkhar ah zeidah si ti ahcun hi nih a langhtermi cu pasal le kan rian cu nupi le Pathian bia in thiang tein soi awk um loin ṭawl thianh Pathian bia in thuamh kha kan rian chungkhar ah a lu kan sinak hruaitu kan sinak cem ah kan rian bik pakhatnak a sinak ah, zong kha a si. Makhatte kha van tanh ta ka van duh. Kei zong ah, capo nichuak bantukin van tanh ta ka duhmi cu ka darling le keimah kong zongah te online te kan i, kan i chawnh pengnak ahhin ah, kan chun zan khi ai dang e. Amah lei zing, keimah lei zang, keimah lei zing, amah lei zan ah khin pa bu ca te hi kan rel peng Pathian bia tein a si khawh chung khin kan i ṭawl lengmang, kan i, kan i hlip thlau ṭhan lengmang, thazang kan la lengmang. Biakam hun kan rel dih, biakam Biakam uh, biakam thar kan rel di biakam hnun zong atu khi Genesis in kan tok atu sam adi ding bak khi kan si chang mate khin nikhat nu nikhat dal li langmang chan chan a dal nga na khi kan rel chan um kan man lo tuk se dal khat ve he ti bantukin pathin biang kan kan ni tol langmang hi chung zong a a van in forhfial ve hna cuthiang zong nih a kan forhfial mi hrimhrim si bantukin ka duh ve mi cu Chungkhur khar ah pasal le kan rian ngan bik cu nupi le Pathian bia in thiang tein khawlh le ṭawl peng kha a si. Thiang tein Pathian bia in ṭawl le khawlh peng kha kan rian a si. Ah, Paul nih ka hin Pathian nih Paul hmurka a kan chimh cawnpiakmi te, ai dawh tukmi thil te kha aa van tanhtak, a van duhmi kha a si. Ah, cun mino kan si zongah, daling kan kawl tik zongah, hi ka daling hi Pathian bia na ka cawm keng khotu ding a si lai maw timi zong hi chungkhur khar chungkhar vanramsal kan duh ahcun number one ah kan i zohchih dingmi ah khan kan thinlung ah um ding zong kha ka han forhfial zong mino um cheukhat ummi ca khan ka van duhmi a si. Asia cun ka hin cang kule Cangruhnak kha kan van chim cang. Cangkul le cangan nakin a kir lei tu in ka van kal si si ahcun vale hna Khrih nih Khrihfabu cu a dawt an nunnak a pek bantukin nannih zong nih nan nupile kha nan dawt hna awk a si. A ti tikah hika hin nunnak pek tiangin a ti tikah hin ke Zeitluk fak in dah a langhter, zeitluk fak in dah, zeitluk khi pin in khin dah zeizong vialte thap in dah kan dawt hna awk a si timi kha a char duhmi a sinak te kha van langhter chih ka van duh. Zeidang zeidang kha cu va um rih seh, thihnak le nunnak tiang hmanh khi a hau ding siseh law hi hi kong tiang hmanh ah hin nan dawt hna lai tinak kha zeitluk in dah Pathian nih hin nu le va dawtnak kongah zeihmanh nih hin zeihmanh hin nan i ṭhenter lai lo. Thihnak tiang hmanh khi siseh, nunnak pek hal ding tiang hmanh khi siseh law nan amen lai. Nunnak pek tiang hmanh nan dawt hna lai ti a langhter duhnak kha ka han van chim ta, van langhter ve ta kha ka van duh. A her se cun voi thong khat zong i ngaithiam ko u, voi thong hnih zong i ngaithiam ko u. Zei ruangah tiah cun, a dika a donghnak a muru taktak ahcun hi chungkhar dirhnak hi kanmah kanmah ca le kanmah kong ah khan si loin khan Khrih le Khrihfabu hmanthlak langhternak ding ca tu ah khan a muru taktak cu a si caah kan innchungkhar khar chungkhar kan dirnak chungkhar vanram kan dirnak in Pathian sunparnak kan pek khawh cannak ding cu i ṭhen lo hi a si. Kan i ṭhen ah khan cu a dih cang. Kan i ṭhen lo kan i ṭhen lo chung paohpaoh le dawtnak in kan sak thluahmah fatin paoh kha Khrih le Khrihfabu a muisam kha kan cuang thluahmah lai i chungkhar vanram kha kan ser thluahmah ah khan a va chiah lai i Pathian kha sunparnak kha tling tein kan va pek chinchin ah khan a va kal thluahmah ve ding kha a si caah khan hihi a biapi takmi kan van hmuh khawhmi kha a si i kha vialte hnuah khan atu ah cun Caang sawmthum le caang hnihnak ah khan kan van kir ṭhan cang. A hram a thawk i kan van i chermi a donghnak le kan van phan cang i Paul nih hi vialte ruangah hin ti Cathiang nih a langhtermi cu Khrih le Khrihfabu kong kha a si kha ka van hngalh ee tiah khan a van tinak ah khan kan van phan ṭhan cang i ka chim bantukin kanmah kongah khan a rak si lo. Khrih le Khrihfabu kong tu ah khan Khrih le kanmah le kanmah kan i dawtnak nakin kannih le kannih kan i dawtnak cu vawlei ah a dih lai i vancung khua ah cun nu le va kan si ti a lo. A dih ding khi zei ruangah a dih ding khi si vancung khua cun unau kan si dih lai vawlei tiang lawng si zei ruangah te cun Khrih le Khrihfabu zungzal in vancung khua tiang zong a hmun te dingmi hmanthlak langhter menmen ding ca lawng i rak tuahmi kha a sinak kha kan van hmuh khawhmi cu a si i ah Cucacun hi vawlei ah hin Khrih nih Khrihfabu a dawtnak kha khi Filipi a ngan pahnih chung i zeizong vialte a Pathian sinak le van sunparnak zong a kal dih taknak zeizong vialte le misual le pumkhat a sinak i Mathai kul le sarih ah sawmli ruk i vailamtahnak ah khenh a si i ka Pathian ka Pathian zei ruangah dah na ka kaltak tiah a ti. Genesis a ngan pahnih a Amah lai vung chia ta rua chekhat ten vun ngang ta ko mu amah lai si lai. Kaw nan thei ko lo mei? Amah amah lai vong rawk ta si. Amah lai vong rawk ta si le. chuak e thar in a lut men lai chekhat te vang ta ko sumo lut ma lut lo te na okay An wifi a rawk a si kho men ti. Le a van ngah ṭhan cang ko rua. Kan ngah cang men ti ta. Mm. Le donghnak tu ah khan ka van kal ko lai i donghnak kha ka van phan ko. Ah, ka van funtom a si si ah khan cun Paul nih Efesa chungah a kan cawnpiakmi dalkhatnak tein a kan forhfialhmi kannih cu vawlei ser hlan in thimmi, kawh-auhmi, Farasi dingah cantermi, thiang tein timhlamhmi kan si caah dal thumnak, dal linak leiah Pathian bantuk kha si i zuam u sih. Ah, kawh kan sining tlak tein khan nun i zuam hna usih timi dal nganak ah ceunak chungah um usih pakhat le pakhat i lawmhter hna usih Pathian lawmhnak kha kawl usih pakhat le pakhat aa nawl thiammi kha si usih timi vialte a kan cawnpiak dih hnu ah khan dal nganak atu kan i hrawmmi nu le va kong a voi khatnak cem i practical in a chiah dingmi nu le va kong ah ah Paul nih a kan cawnpiakmi tuchun kan hrawmmi kha a si. A phi kan van aa funtermi donghnak kan van chim ti si ahcun Paul nih a kan cawnpiakmi kan duhphenhmi cu nu le va sinak hi a si sawh a ṭhadoh ti kha a si. Pathian thil sermi a si i fangeihnak men sawsawh le duh khi mah duh paoh in um sawsawhnak menmen le chungkhar sernak menmen ah khan si loin nu le va ṭhitumnak cu An le Khrihfabu pakhat sinak hmanthlak langhternak zungzal a hmun dingmi Khrihfa Khrihfabu an i ṭhitumnak pakhat an sinak hmanthlak langhternak ding ca khan a si bantukin nupile zong nih hi hmanthlak hi nupile kan sinak ah hin langhter hna usih law nupi kan sinak ah hin Pathian hi aa sunparnak pe hna usih thangṭhatnak pe hna usih pasal le zong nih cu bantuk ṭhiamṭhiam in pasal le kan sinak ah Khrih Dirhmun ah fek tein dir khawh hi i zuam hna usih law kan nupile hi kan nunnak pek tiang in daw hna usih law Pathian bia an khawh hna usih law ṭawl hna usih law thianh hna usih law chungkhar khar he Pathian bia an hruai hna usih law Pathian hi pasal kan sinak in Khrih muisam kan lawhnak in kan nupile hna kan dawt hna nakin hin Pathian hi thangṭhatnak upatnak sunparnak he pe hna usih ti kha Paul nih a kan forhfial mi a kan cawnpiakmi cu a si i khakha ka hin keimah zong nih Chungkhurkhar vialte ka dirh cangmi a dirh te lai dingmi vialte kha thazaang van in pek ve hna. Van forhfial vemi hna ka duhmi cu a si i kan chim khawhmi kha ka si selaw Pathian tu nih thluachuahnak ah kan pek ko seh ti in ka van donghter. Aa lawm. Mira kan pek in leng lai. Ah, kha tatak se tuchun a kan chimhmi cu ah Okay, the profound uh, mystery mu theih a harmi a thupmi kha a thupmi thil kha vun kan phuan piakmi kha si a tha ngai ngai khi very expository very exegetical sermon chong se chung atampi kan i lom boipan thla chuanak pe ko se lai hol hrim hrim zong athiam kan nupi la kan val he pathian bian khol hnau se tol hnau se ti bantuk te hna hna kha khi khi aa dawh ngai mi cinken awk tlak biafang kha an si cucaah tuchun i kan zoom pumhnak hi a phu tuk a miak tuk is khi kan ti lai man tampi man a si timi kha kan chim ka duh i aa telmi thawngtha kan chimtu le aa telmi dek cungah kan i lawm tuk ti kha hika hmun pe vun langhter than kan duh i a thei khun tein vai pa tluang cung zong kan i lawm ngai patluang he tu chun han cun laksawng pek ding sil ka pek hna i na kai te bak ata i special bakin khaban tu khan si ding se kan i lom tuk i hmailei zongah na bawipa tu nih lam kan hruai ko se pathian biak in hi pan hi alak arak si lo ning athat ning asuloi ning kan hin bantuk zong he vun kan theitare Ah, hi bantukin hi bantuk caan zongah ah, Pathian biaknak tlolh lo te kan um khawhmi a sunglawi tuk zeitindah Pathian ni sin lakah thantlang peng holah a tha bik cang ka ti lengmang mi Pathian ni ti si ka ti bantukin Pathian ni ti ko mi Pathian cai hman lo bak kha cu si kho bak lo kan ti ah, tu chun cu kan Khrihfabu Zoom chung te minung tampi kan i ton khawh ca kan i lawm tuk boi pan thluachuahnak an pe cio ko hna se ti kha a donghnak te vun chim ka duhmi si uh, kan thei ka thei kho lo ah vei kha kan zoom kha vun ong ko cio so kan kan o kan ong cio ko selo thlachuah thang that nak hla kan sa lai kan o jong kha atong thiam in los meselo kan vun sa lai thlachuah pek nak in kan chan kan dong tar ko lai mo okay

Nizangki kan ṭhatu sin amin. Pathian thil ser aa dawh tukmi le khuahar tuk a simi a herh zong a herh tuk vemi horhlatlaknak ruangah tuchun cu biakinn phan kho hmanh hlah u sih law Bawipa cu a kan sertu a si, a kan khamhtu a si, a kan cawmtu a si, kan zeizong te a si ti a thei i zumhfung tein Bawipa a rak panh i Pathian thawngṭha aa hrawm i thla a camṭimi nun aa hrawmmi GCBC member nan in a dihlak cungah hin a dong kho lomi, a thuk tukmi kan Pa Pathian a kan dawtnak Kan sualnak chung a kan khamtu kan Bawipa Jesuh Khrih bang i sangfahnak le hnangamnak le daihnak lawmhnak kan petu Thiang Thlarau Thianghlim a hawikomhnak cu nan dihlak cungah a tun zungzal tiang dong catlon hun caan chin ko seh. Amen. Amen.